mwatũ woywo Ehe. ũcoke harĩ igũrũ Ehe. coke ũcokie hengero ũngĩendire gĩcinga Ĩĩ. Ah. na ũguo nĩguo njekire Ah, Ĩĩ. we mũndũ mũgĩ Rĩrĩa ndikwĩraga Ĩni. ndoya gĩcinga rĩ nĩgetha Ĩĩ. njũkĩ iria cikũrĩa cia mbe ciume Yes, Ĩĩ. ĩĩ. ndacoka ndeka mathabu Ehe. ndona atĩrĩrĩ Ĩĩ. eh, nguo rĩ Ehe. njũkĩ no cihithe Ĩĩ, nguo-inĩ no nginya ũrute nguo. Ĩĩ. rĩu rĩu guka nguo rĩ Ehe. arĩ mwega nĩ atigagwo na kĩnyatha Ehe.

rie wega Ehe. ngĩthiĩ gũikia gĩcinga mwatũ-inĩ ũguo rĩ irio ciarĩ kamondo kau nä gakwenda kå rutwo handabu atĩrĩrĩ kamondo kaka nä ndigoka ĩgaka ĩgaka karangũtha nayo ng'ong'o arabu ndĩ kĩndũ wainamå ka kana wamagå tä nä ka rĩu nĩ kũmakara rĩu atĩrĩrĩ

ona kinya guthĩnjwo mm. ndũngĩ mira be relax ni ukumithija riria rienda eh, eh. eh. gavana nyoro kuga kuga atia oru wa nguku tukimira be tige kurekia na riguo

irio cia ngũkũ mm. ĩ na na kwa kwa kwenda kwa kwendia matumbĩ eh, ĩ eh. mera ngũkũ citiga kwamba kurekia ri ĩ makiripoti kwĩ governor arĩmi rĩ eh. matina na irio cia ngũkũ na rĩu marĩa mona irio cia ngũkũ rĩ ngũkũ igakĩrekia ithe citiakĩrekia thoko ya matumbĩ ĩka gũtirĩ gũtirĩ rĩu ũrĩa matumbĩ me goro Ĩĩ. no nĩ gũkwagĩra nĩ gũkwagĩra haya makariboti kwĩ gavana makariboti kwĩ gavana gavana akamera atĩa ũrua ngũkũ Ĩ tondũ nginya thoko ya matumbĩ gũtirĩ Ĩĩ. Ĩĩ. amera na atĩa iria ironeka cina goro amera atĩa Ĩĩ, rĩu makamũria atĩrĩ tũgwĩka atĩa ithuĩ gavana gavana na nĩwe gavana

gavana witå nyoro å gå tå teithia atä twä ta arä mi Ah, ũru wa ngoko ndũngĩmĩra yambe ĩtige kũrekia ona iria cia gũthĩnjwo ndũngĩmĩra yambe ĩtige kũrĩa ĩgakwĩra rĩo rĩmĩthĩnja twä ke atä rä u Ikarai oguo ni tuguthondeka thoko. Oh my goodness. Wa- Thiĩ na thutha. Ndathi na haha thutha. Handikitwo aga muno. Eh. Stress ĩno anga nĩ- nĩ ĩra- nĩ ĩrahota arũme Eh, mũno. ni njoru. Eh, Eh. wathiĩ na Na thutha. thutha. Eh. Handikitwo

tũra tuarĩ Eh. mũcamu ici nĩ arobaine Eh, tũkũra mwena wa naikuru haiya Eh. rĩu nĩ tũnyite atĩrĩrĩ Eh. ira rĩ Ehe. twĩ harĩa mwarĩkirĩ natuo kaca kaca rĩu twĩ kenya reke tũte rũrũ tũtware igoti-inĩ reka tũcire reke tũcire nĩguo hatirĩ ũndũ ũngĩ tũngĩka athiĩ gatagatĩ ndathiĩ gatagatĩ-inĩ harĩa nĩguo na ihenya Aha. waturũkana wenzangu Ah. Eh, Yes. mwaga sanitizer Aha. hũthĩrai mathugumo ma ng'ombe haya na nok kuga atĩa waturũkana wenzangu mena alcohol

riu riu ni ni ni tukurekia Eh. riu kaba gwikira gia ya free Eh. gwithamba moko Aha. sanitize Eh. gwikira mask Aha. gu- gweterera ngai Eh. na kuhoya ngai Yes. gutiri undu Gũtirĩ ũndũ ungi ũngĩ. tondu iguru ria maundu mothe ri itu turiga no ngai no ngai